Zemanê berê paşakî pir zalim hebû êrişî ser welatekî kir ew der tep talan kir. Hingî zalim bû navê wî li der û dorê belav bû her kesî zanibû Xwediyê wê zulmê ye û xelqê hifza xwe jê dikir. Ez nizanim ev çi mesele ye hima navê paşa tu dibêjî zehfê wan bi zulmê hatine naskirin. Xezeba Xwedê li wan be. Tev mirin çûn, başî xerab jî diçin lê belê başê wan em ji wan re dua dikin, xerabê wan jî bêdua ji wan re dikin. Bizim bilingê xwe, mî bilingê xwe, tev jî dimirin diçin. Dinya du roj e. Yek şîn e, yek şahî ye. Lê her du jî derbas bin diçin. Heft xwezî bi wî însanê ku baş bi, paşa bi, bira xwe yê edalet bi, şivan bi, bira xwe yê edalet bi, mezinê mala xwe bi, bira xwe yê edalet bi, selteneta wî bira ne bi zulmê û zordestiyê bi. Em daxwaziya xwe bi van kesa tînin. û dihesidin van kesan. Êdî evî padîşayê zalim piştî ku wisa êrişî ser wî welatî kir û li ser text rûnişt, xeber şand ji milet re ku herin alimê wey mezin, zaneyê wey mezin, berpirsyarê wey mezin kî ye? Wî bînin were ba min ez ê çend pirsa jê bikim. Ji tirsa wî kes nikaribû bê lê hên ber wî bisekine. Lewra hema ku şartêla wî bavê wê yan bide girtin yan jî wê bide kuştin. Deng ji kesî derneket. Çend caran xeber şand ku alimê wey mezin kî bi birabê kes nehat. Wekî niha zehfê zana ji tirsa devê xwe girtibûn. Qey mirov dikare bibêje tu zalim î? Lê belê cîhada mezin jî ev e ku mirov bê li pêşberî şeytan bisekine, tiliya xwe dirêjî nav çavê wî bike jê re bijî tu şeytan î. Xeletî di vir de tune, ji şeytan re şeytan tê gotin, ji zaliman re jî zalim tê gotin. Rastî çi bi mirov wî dibêje? Di wê welatê de feqeyekî medresê hebû navê wî Qadîxan bû, Qadîxan. Evî feqeyî. Ji xwendina xwe fehm kiribû. Însankê zanebû, jîr bû, zanîna însana di serê wî de ye. Hinek zarok hene heft salî ne ji wanê heftê û heft salî bi aqiltir in. Hinek jî hene heftê salî ne bûne menbaa ilmê. Zanîn ne li gorî ser û sîmayê li gorî bejn û balê ye. Dana Xwedê ye hinek jî bi kesba mirova ye. Qadîxan piştî ku ev deng seh kir ku ev padîşayê zalim dibê bira alimê we bên hênberî min ez ê pirsa ji wan bikim, got ez ê herim. Hey jê re gotin tu hê zarokî tu neçe, got ez ê herim. Lê beriya herê Got hûn ez ê deveyekî, bizinekî û dîkekî bi xwe re bibim û herim. Gotin xêr e tê çima van bibî? Got ew ji we re ne lazim e. Madem gotiye bira alimê we bê, ez ê van her sê ajala, van her sê heywaneta bibim û hermîn berî çi pirskî bira bikim. Evî feqeyî deve, bizin û dîkek bi xwe re bir û çû hizûra vî paşayê zalim. Paşa çav dayê got min got bira alimek were min negot bira zarokek bê ji te pêştir got alim tinin di vî welatî da. Ti hê zarokî got, hê feqey got. Gava wisa got evî feqey got eger ti li xurtbûnê dinihêrî ti li cusê mezin dinihêrî ji te re ew lazim be min ew bi xwe re aniye. Deve da pêş go alvî deveyê havirê ne go cusê wî zeh mezin e. Ji te re ew lazim bê hava ew pirsê xwe ji wî bike. Go eger tu li min dirênî ku ez zarokim tu dibê hê ruhê vî tine bizin da pêş go alvî bizinî birêne go ruhê vî heye pirsê xwe go ji wî bike. Û go eger tu li dengê bilind dinêrî dîk da pêş Go a pirsê xwe ji vî dîkê ha bike dengê wî bilind e. Gava wisa go paşa ji xwe re heyrî ma ma sekinî. Bawer nedkir ku zarokek wisa wê bersiva wî bide. Hew deng jê derket ji xwe re ecêb ma. Piştî ku bersiva xwe wisa da paşa fehm kir ku tiştek li bavî zarokê heye ne vala ye. Goda baş e ez ê pirsekî ji te bikim. Go kerem ke tu çi dipirsî bipirse. Go vêga ez bi vê zulma xwe misaletî ser serê we bûm. Kî min anî vê derê? Kî min anî kir mezinê ser serê we ez bûm pêşîvanê we ji min re wî bêje. Evî feqeyî jê ra go go bê îtîfaqiya di nav me da Ev şer û pevçûna di nav me de bû sebeb ku tu bûyî mezinê ser serê me. Eger îtîfaka me hebûna, em bi hev re bibûnan yek, mîna pêçiyê desta em bibûnan wekî kulmekî û em li nav çavê te biketin tê nebiyayî mezinê ser serê me. Lê belê îtîfak di nav me de tune bû, em ji hev re bêeqûbet bûn, em ji hev pelişîn û tu jî hatî bûyî mezinê ser serê me. Me heq kiribû ku tu hatî bûyî meznê ser serê me. Ev bêîtîfaqiya di nav me de te anî û tu bûyî mezin. A go bersiva te ev e. Paşa go te zehf delal got, te zehf rast got. Ê go kî min dikare ji ser serê we bibe ka wî ji min re bibêje. Vî feqeyê jê re go çi zemanê ku em bibin yek Em wê îtîfaqê di nav xwe de çêbikin, em xwe ji bona çend qurûş pere nefroşin, em nebin ehlê menfeetê, em nebin menfeetperest, em dev ji xweyîtiya xwe bernedin, dev ji biratiya xwe bernedin, wî çaxîn tu nikarî du deqa ser serê me tu bî pêşîvan. Got em dikarin car din te rakin ji vir. Yanî goyê te anî emin û ê te ser serê me bibi dîsa jî emin. Paşa got rast bêjî. Ev gotina te eynî wisa ye. Hinek xelat danê û wî rê kir berê wî de malê. Veca gelê birana. Îro em saxin xeber din dengê me diçe ev ku em îro je fehm nekin ev gotinê me sibê di tebrê de feyde nadime. Her dewrek hakim bê wî hene û mehkûm bê wî hene. Her însan bi dewra xwe ve girêdayî ye. Kesê neke hesêba wê bi bi serê ecêba. Eger îro her kes bikeve Pey têrbûna zikê xwe çavçilekiya xwe têr bike û bibêje hema bira halê min xweş bi ez cê xwe da ker û bêdeng bim wê şeytan jî bimeznê ser serê me em mecbûrin jê re stûyê xwe bixebînin. Lê çi zemanê ku em zanibin cînarê me heta ku birçî be em di mala xwe da nikarin têr razên em gerek hay ji hev hebin Ew bawerî çi zemanê ku bikeve dilê me em tev ji hev re bibin yek û em hev nefiroşin ji bona sê çar qurûşa nebin ehlê menfeetê û biratiya me temam bibe wî çaxî em ê bibin mezinê dinyayê. Ehmedê Xanê rehma Xweda lê be wiha dibêje. Ger dê hebûa me îtîfaqek vêkira bikira me înqiyadek Rom û Ereb û Ecem bi temamî hemiyan ji me ra dikir xulamî. Ez texmîn dikim ku we ji me fehm kir.